Aku tekejit ati baru iya aku ninga jaku Lun Lumbit umur ku dah aaa lima puluh enam taun umur ku dah. Aku baru iya aku tekejit aku ninga dau madah anu ka ngintu Lun Lumbit. Aku enda nemu nama utai ke Lun Lumbit. Jelu ka apa ka aku enda nemu baru iya umur lima puluh enam taun aku baru iya ninga neka jaku Lun Lumbit. Nya alai aaa. Tengari tu aku minta kasih lah ukai ukai ngayah orang amat baru iya aku ninga jaku orang Rumbit iya lah aku minta nerang ka ngagai aku lah ngagai bala mayuh agi tu nama reti orang Rumbit tu. Um iya deh tu terima kasih Jerry Ringgan ngagai utai tu tadi bilik nyadi bilik kambut Rumbit tuna bilik kami tak semina aku pinaban pini din. Nyadi orang ke pun bilik tu diatu geraman nyadi orang ke bulih aaa nya geraman nya nyadi orang ke bulih lumit tu nya geraman ku geraman amai rensuh geraman nya alai lima belas serak tubuh udah utai tu lalu pin bisi pin bisi nama pin bisi pula terang dia sia mayuh. Meda pan jarang ku rak lebat chai tau dap kembuan tang nemu nemu mega semua tuai tuai nemu lombit tu tau rak enda nemu dini endur iya. Nya alai seri tu nasit nuan leban nuan enda tuai kitai Iban ngiring adat bansa Iban nya alai nuan ngiga abis menua alai nuan. Tu baru nuan diatu nuan te temuka orang penatai lombit tu. Nyadi Lumbit tu kelio da kumbai orang uhh nyadi geraman anak Bujang Belau Pinggang. Nyadi apai sida tu tadi Belau Pinggang. Nyadi Belau Pinggang tu tadi Gupi indai sida tu tunang Bujang Belau Pinggang. Nya ka ba anak kensu Api Ning Ami Tebari. Nyelai iya tadi tunang mesu gerasi, gerasi ari tasik ari langit nyin. Nyalai lebuh lebuh iya mandi lapan taun umur iya begulai enggau indu iya tadi. Nama iya mandi nadai kena peda orang iya belalai kediri nadai kena peda nyau puas puas iya masa masa nya tusah ati ngupi tu tadi ari nya iya mandi sekali peda nya telempai ka sirat iya tu tadi ba puchung Mumban. Ba ai undop dia lembai ke dia nya tadi bini iya meda meda meda bela pinggan bela pinggan tadi dua iti dua tunjuk ke dua kena dua tunjuk um urat sengkapan sirat dia nyadi ayan. Iya enda nemu bini iya ngkilo ke bini iya tu ti enggai meda ke iya. Dia nya pulai ke rumah ke lemai padung sida mekai baru iya meda reti dusun iya ngagai bini. Nyadi aku ku iya buah lalai aku udah udah temu nuan ku iya enggau bini iya deh anak tua jaga manah anak iya umur sepuluh taun sepuluh taun umur geraman tu kerita ku meh ra ngesu anak tua jaga manah ti nuan enda tulih ke meri makai madah aku nuan ke nya ku iya ku bala pinggang enda banya gerasi nya alai sida mindai lantang enda pulai nya alai ti maya ba pangka. Ngera bangka mengeris enggau seduai telu manok pecah-pecah bangka mengeris laban telu manok gaga laban apai empu enda ngaga bangka pia. Nyelai ka matai ti bilik salai nyep babi bisi salai rusa bisi salai kijang bisi ba para. Ti ka nuai ikan tadi ba ruas bisi sedia semak bisi sedia empurau. Tanjung ka apai laban di inang apai. Da nya tadi nya puas pasal besai nyadi nyadi gaman tu tadi diau ba semak wang tebangu ai undu bisi. Nuan nemu reti temawai sida bisi dia, temawai sida geraman dia ba Ua Tebangu. Nyadi kelia Ua Tebangu dia tu Ua Padu. Pai ra iya kurang lebih ari lebih sepuluh taun umur iya. Nyadi iya bai orang aaa nan bubu nan senga reti nan abau. Nyadi iya terubah enggau retan ba tebing ba tebing puak ai. Lepas bagi meda enggau iya bulih semah ensangka lelabi tikau deka atas ke agi enggau iya pindah deka atas ke iya dulu pulai deba ira pulai suai pulai ikan da gaga pindah ke rak tebing enggau iya bas iya baru peda bulih empurau ke ensangka lelabi mesu ira pulai dulu iya tikam rak darat nya ke bulih lumbit tu tu lumbit tu ke ulih aye ulih geraman. Nya alai lumbit tu tadi utai diberi apai iya laban lumbit tu tadi ka Laban agi kelia agi suntu nadai pinggai nadai nadai periuk nadai pinggai nyadi tu pengai meregai nyadi lumbe tu tadi enda bisi tudung nyadi tudung iya baka selapo tunjang enda nangkup enti asik iya dabei empa iya dulu tudung nya enda enda tutu beri enda tutu semut enda tutu lalat nyadi datai ba nembiak sida ke dudi tu kemari laban seduai dua diri nyadi tu tadi siku indu siku lelaki. Nya alai ka iya ka tutup tu tadi bai orang siku tah aku enggai nyebut nama laban enda tau sebut nama. Laban iya tu tadi nyau dia tu utai tu dijual re sien beli re utai tu tadi. Nyadi nyadi pengaruh tu eh utai tu tadi pinggai tu tadi dikenbuan sida aja aja tu tadi berenak ke geraman berenak ke geraman enda bisi ngembuan tu geraman ku geraman ku ulih tu geraman ka ngembuan tu ah nya geraman nya. Nya alai aku tu tadi ke nusun tu tadi atu nyadi sida aja da rempu bilik tu. Ari nya tu tadi nya kebuah tu dikumbai ira lumbit. Lumbit tu utai endang nemu enda nemu kitai orang ke madah ke tu lumbit. Um Nya alai aku nasit enda nuan udah jalai abis menua tau utai tu enda ulih peresa kitai ngam-ngam sereta nasit kitai nasit aku reti nasit nuan ulih. Aji ari ning iya udah meda ka long ditu udah ngusai ka tu leban tu berapa serak tu orang ke empu empu rumah ditu bisi lima puluh taun udah enda kala meda long ditu. Uji uji nya nama nusut ke ari ari geraman nya geraman asal geraman tuai. Nyadi ke tu ku tusut orang ke ulih long ditu ne nyadi ensuh tu tadi kombai ra geraman ensuh. Ensuh tu tadi bini ngambi tebari benak chundau tadi bini ngambi beragai benak peti bini ngambi duri peti tujuh kali bini benak peti bini ngambi duri benak lanjar belaki ngambi jeti benak kupe belaki ngambi sandin benak perada belaki ngambi empading benak gendang bini ngambi minit benak kundi bini ngambi mi benak kalir bini ngambi ringo benak samin bini ngambi rebaya benak aja aja apai sida tu bini ngambi mio benak nya empah bini ngambi tiung. Benak nyayum, nyayum tri bini beselaka berenak ke empat ding berenak ke aja apai sida geraman tu baru bedak ke raman tu geraman tu tadi baru ngembuan lumbit tu tadi ke ulih lumbit nyalai dia tu nasit nuan ketebu ke laban geraman bulih geraman dia tu ngeselan dia duli dia tu dua um lima belas serak tubuh udah na petai tu udah nadai kala deda mensia orang nemu megang tang tai tu dak nemu dini endur ia tak kita leban nuan arih lema udah. Kenti ke arih Rina lama udah ka sida Chendan lama ka meda. Aku pia berenang ngusai ke nya alai aku berat enda bendar berat enda ke nuan. Nya alai sehari tu nuan kerap ke nurun KL nya laban tu ukai ngesuh layu ukai ngesuh semua atas semina pia nurun ke ngena adat. Nya alai bini ne tadi suah nyambut ke tu awak bisi peda ke tu amat betul ti ba adat kita dia.